Татарларым, сезне мактый, мактый карлыгыплар бетә тамакларым. Уклы чырлар, туклы чырлар тишкән, утлы чырлар тишкән татарларым. Евразия далалары буйлап бүгенгегә күчкән татарларым. Скиф та без, татар-монгол да без, сармат та без, угыз, хәзәр дә без. Кемнәр генә булыр идек хәзер, бер ырулы булсак, әгәр дә без. Без кыпчакларның да, сөннәрнең дә, без нугайларның да дәвамнары, шул чырлардан килә татарларның патшалары һәм дә гавамнары. Болгарлардан, алтын урдалардан, ханлыклардан калган татарларым, заманында парижларны алган Берлиннарны алган татарларым. Безне алда ниләр генә көтә, Белә алмабыз шул, теләсәк. Әлбәттә, без яшибез бүген, татар килеш, без яшәргә тиеш киләчәктә. Татар юлы ул гасырлар юлы, татар юлы озын һәм катлаулы, татар юлы такыр булмаса да, ул мең тапкыр изге һәм мактаулы. Сез исәнме әле, якташларым? Башкортстандагы татарларым, мин бит беләм, анда миллионнан Миллионнан артык татар барын, башкорт булып йөргән татарларым, татар белән катнаш башкортларым, татардан да, башкорттан да киткән, урыслашып беткән маңкортларым. Урыслашып бетмисезме әле? Сез дә Урал, Себер татарларым, Әстерхан һәм Ижау татарларым, Нижгар, Самар, Сембер татарларым. Сез татармы әле? Кытай белән Казак җирендәге татарларым, Мордва һәм Чуваш илендәге, Мары илендәге татарларым. Ырымбурның кайнар далаларын, Туган җире иткән татарларым бәхет эзләп авыллары белән фин иленә киткән татарларым. Ә сез бармы әле Бакудагы, Балтыйк буендагы татарларым, һәр чак җанымдагы, күңелемдәге, һәр чак уемдагы татарларым. Сезнең хәлләр ничек? Мәскәү, Пенза, Чиләбе һәм Барда татарларым. Кая карама да, кая барма, бар да татар, бар да татарларым. Без гасырлар аша халык булып Татар булып бергә тупланганбыз, тарих тарафыннан расланганбыз, Ходай тарафыннан хупланганбыз. Таркалырга безнең хакыбыз юк. Бик тырышсалар да таратырга, ә таркалмас өчен үз үзеңне һәм халкыңны кирәк яратырга. Татарлыкны күз карасы кебек саклыйк әле, саклыйк. Татарларым, үз милләтен сатып кем байыган? Татарлыкны сатмый, татарларым. Исән әле ватан сез бар чакта, татарларым, ватан пәрвәрләрем. Исән әле татар сез бар чакта, татарларым, татар пәрвәрләрем. Без үзебез әгәр аттырмасак, Кем аттырыр безнең татар таңын? Без үзебез әгәр сакламасак, кемнәр саклар безнең татар җанын? Без үзебез әгәр күтәрмәсәк, кем күтәрер безнең татар данын? Аның өчен сез бар, татарларым. Аның өчен без бар, татарларым син югалтма татар үз кыйблаңны кычкырып айт татар үз сүзеңне Якла Ходай, якла татарыңны. Сакла татар, сакла үз үзеңне. Без бар икән, без татарлар икән, татар булып калыйк, татарларым. Киләчәккә маңкорт булып түгел, татар булып барыйк. татарларым. Күңелдәге кайбер уйларымны әйтми кала алмадым, татарларым. Шушы сүзләрдән дә үтемлерәк сүзләр таба алмадым, татарларым. Мин табар да идем, барысын да әйтеп кенә булмый татарларым. Хәер, әйтеп кенә, артыгыздан итеп кенә булмый татарларым, әйтеп кенә булмый. Сез үзегез ни әйтәсен аңлап торасыздыр. Аңласагыз мыек борасыздыр. Я булмаса тамак кырасыздыр. Халкыбызның киләчәген уйлыйк, кабатламыйк тарих хаталарын. Мин сүземне әйттем. Язмышыбыз үзебездән тора, татарларым. Газиз татарларым, татарларым, татарларым.